Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semoya ka Doctor Makgabo. Gomme ke kgopela re le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata re dira molaetša wa mafelelo a beke ye, weekend prediction. E ka se be o motelele. Molaetša o tšwa go mangelo a gago le badimo ba gago ke wa gore ba bona gore o šoma ka thata o leka o dira dilo tša gago tša bophelo gore di be gabotse o lebeletše ba lapa la gago ba e le gore wa ba rata batho ba e le gore wa ba rata ka bophelo ba gago o leka go thuša mo o kgonago go thuša gona ba leboga kudu ka matsapa a wa tšeago maikarabelo a o nago le ona ka mokgone ke gona o ntše o gola spiritually ka mokgone kona o ntše o feeder your soul gomme ba re o se ka nagana gore ga ba bone maitapišo a gago ba bona ntho ngwe le ngwe e le gore wa e dira ene ebile ba go support-a go letse e le gore wa di dira ene ebile ba tla tšwela pele ba ntse ba go fa mayele kgafetša kgafetša ba re o se ka fela pelo o tsebe gore moputso wa gago o tlo tla ka nako ye e le gore e beilwe gona mola eh, mošong wa semoya ene moputso wa gago e tla ba moputso e le gore o sa tlo go thabiša dimpho di tla tla go wena di šalane morago sa bohlokwa kore o di rapediše gore ke nnete di kgone go fitlha ka matsogong a gago manaba a seke a di blocka o di rapediše gore ge di fitlhile ka matsogong a gago o kgone go di šomiša ka tsela ya maleba manaba a se ka dira gore dimpho tšeo di phatlalale ba buša ba re go ntse o tšwela pele o dira ka yona tsela yekhe o seke wa lebala mo tšwang gona don't forget your roots o seka lebala badimo ba gago o seka lebala manyelwe a gago ka nako e nngwe go bona dilo tša bophelo di sa sepele gabotse ke potšišo rena molato ke eng o se ka kitimela concluda gore mangwele a gago le badimo ba gago ba o furaletše goba mangwele a gago le badimo ba gago ga bana taba le wena ke potšiše pele gore na molato ke eng dilo di diragala ka tsela yeoe ka nako yeo ka nako ye nngwe ke ka mokgwa e le gore dilo di beilwe ka gona gore ee mo lefaseng re tlo no kopana le di-challenges gomme ke mošomo wa rena re le batho re phela mo lefaseng gore re fetse di-challenges tšeoe gomme re kgona go succeeda ka re ga tšona ke yona nto dira re be botlhale re a gola mo monaganong ya rena re a gola spiritually re a gola emotionally ke tšona dilo tše e le gore di dira gore re seke ra lebala mo re tswang gona ka gore ge re ka ba nentong e lengwe re nyakang ka ra bophelo tšhelete tša ba gona everything ya ba gona ka nako ngwe re feleletša re lebala mo re tswang gona so ba buša ba re ke potšišo gore na wa dilo di sa sepela gabotse mohlomongwe e ka ba e le yona tsela ya gore o growe and-e ebile mohlomongwe ebile e ka ba tsela e ka ba lebaka la gore mohlomongwe go na dilo tse le gore wena wa di dira tša phošo tse e le gore ga wa tshwana go di dira goba go na dilo tse e le gore wa di ignora ga o di dire tse e le gore o tshwanetse o di dire mangwele a gago ba lebeletse gore o di dire ba tla go wena ka mekgwa e mentšhi ba o tlišetša melaetša se wena swantse ko se dira kore o pay attention ba re do not forget your roots gopola mo tswang gona gopola mangele a gago dira anything o ka go e dira ye le gore e tla dira gore o connecte le bona ye le e tla dirang gore o file the presence presence ge ba le gona mo gaufi le wena o tsebe gore jale ba fitlhile o se ka lebala go ba leboga ka ra dilo tše botse tše le gore ba o file tšona o se ka re ka motlha o bolela le bona o kgwetše le gore wena ka motlha o bolela le bona o balabala o lebala tsela ba o fileng tšona ba re appreciator what you have yes it's okay gore o nyake more yo ba e support ba tseba le bona gore bophelo mo lefaseng le la rena leke la earth le boima eupša ba re se ka tša nako e ntšhi o balabala tša nako e ntšhi o leboga gona mo weekend o na le nako e le gore o tlo kgotša o fila alone kore o fila o ka re o tee o noši it's you against the world o fila o ka re gona batho bangwe ba e le gore ga ba o rate go ya ka mokgwa e le gore wena o ba rata ka gona goba ga ba go rate ebile ga ba o tlhompho ya ka mokgwa le gore wena o expecta ka gona so ba re yeo ke another exercise e le gore o tshwanetse gore o ke thute go šoma ka yona ke potšiše le yona gore na molato ke eng a na mohlomong e ka ba le dilo tše ke di bolelago na mohlomong ke na le go bolela dilo ke joka Eupša nto ke boletšang e fihla tsebeng tša motho mongwe e bo ka re maybe ke be ke mo kotla maybe ke be ke mo ke mo tshega goba motlho mongwe ke be ke mo rogaka ke ntho ngwe le re tshwanetse re re re re kore re kwe mantšu a rena mantšu a rena a strong anything e tswang from your mouth e strong e affecta the other person go na le ntho ngwe le gore o ka e bolela whether ke a o tseba gore a ko o tsebe mare ka nokwa mantšu a boletseng ko wena mantšu ane o a boletseng wa kgwetse le gore a nthuša ka ra bophelo baka a ntira gore ke be strong wa kgwetse e le gore le ge e le gore ke be ke lwala ka nako engwe mare mola ke nokwa mantšu a gago immediately ke a fola i feel at peace i feel happy ke kwa ke thabile ka dilo tše ke nago le tsone ebile ke kgotsofetse ka tsona So ka nako nngwe motho mongwe a ka bolela mantšu a e leng gore a tla re ga a fitlha mono a kgwetšele gore kore a a ndestroya mantšu ale a mpolaya a mfeleletša a ntira gore ke se ka tlhola ke sa ba creative ke re ke ke tebela ke kopane jalo ka lešilo so ke tše ding jalo tše le gore ba rata gore o di lebelele ka ra bophelo ba gago ka nako tše ngwe ra rapela re bolela le badimo ba rena ra manifesta mara a go loke selo dilo tše di botsa di tle ka ra maphelo a rena a na di thibela keng maybe ke ona mantšwa a e le gore a tswa melomong ya rena re sa mine Re a bolela because re sa tsebe gore mantšu ale a heta batho ba bangwe. Ntle le gore a hete batho ba bangwe, mantšu ale then a kgwetše le gore a dirang, attractor eh, di-negative energies, attractor di-bad things ka ra maphelo a rena. Ke bolela mantšu ale, ke nana gore ke a joka. Santifa ke a go kgopiša pelo ya motho o mongwe. and then le the universe wa kgotša e sa rate mantšuo laka so mantšuo laka automatically a boa back mo go nna as a negative energy a boa back mo go nna as the bad luck lo tša ka tša bophelo tša sehlola di sa sepela gabotse and then ba buša ba re o tlo tšwela pele ka o ke grounda o ikentse yona yekhi kudu e re go ke grounda um o lebelele go balantsha your root chakra ke chakra la mathomothomo e leng gore e go dira gore o be connected to the mother earth o tlo gore e, o e grounda yona chakra yewe wa ja dijo tse di redi o ka ja dijo tse dingwe but at least o be le redi ka re ga dijo tša gago o ka ja tamate e tala o ipsene ka yona go ka ba le beetroot ka ra dijo tša gago o ka ja like di-fruits tše di ready mohlomong to tshwana le apola e ready garnat e ready anything ready e ka bang gona ka ra dijo tša gago ge di ka se be gona it's fine o tla ntla gore motlhang o kgone go kry-a dijo tso tse di ready and then wa dija e le gona go balancer your root chakra And then ha ba ntse ba sa tšwela pele ba re go ntse o fila o ka re go na batho ba e le gore ga ba o rate wa ka mokgwa e le gore wena o ba rata ka gona goba ga ba o nyake ka ra maphelo a bona o se ka etša o ka re maybe it's a bad luck o se ka etša o ka re motlho mongwe wena o na le madimabe mo lefaseng motlho mongwe this was meant to happen destiny ke yone e dirang gore go be ka tsela yeowe e le gore e rata gore o ke thute se sengwe ka re ga bophelo mohlomongwe batho bawe ga ba go lokela go na dilo tse le gore ba di dira behind your back that is why jaanong the universe e bantšha ka ra bophelo ba gago so yaanong ke ntela gore wa bulega spiritually o kgona go o kgona go bona jwale gore ke mang a ntoketšego ke mang a se a ntokela ke mang a nratang ka nnete ke mang e le gore wa pretender ke mang mogwera wa ka ke mang lenaba la ka so ba bantšha batho bawe ka rapholo ba gore o ba bone and then go seno ba bona o make a choice kare o ka kgwetša o thoma go ba away from bona ga ba thoma o founa wa kgotšela gore o ba le mogolo wa go sa araba di-phones tša bona di-calls tša bona gobane o kgotšela gore o ke nyaka o itee because o enough goba o ke nyaka o itee e nthela gore o connecte to your soul ga o kgone go connecta to your soul then ke ona o tlo kgonang go bona batho ba nnete le batho ba o sebe botse ka raphelo ba gago and then wa tswa ka mogare wa bona because This is what the universe want you to do. Ka re ge ba le gona ka ra bophelo ba gago ba go ditela when coming to spirituality. Ba go ditela when coming to tše ding tša dilo tše e le gore the universe wants you to do goba wants you to achieve. Go e na le bona o sa felwe ke phanako ya go ba noši ga o kgone connecta le mangwele a gago yes wa rapela every day mare tseba gore thapelo tša ga di fitlhe mo le santse di fitlhe gona ka kala gore wena ga o ke ground ka kala gore there's too much negative energies around you ka kala gore wena ga o nke o kry-a nako e le ya go connecta to your soul so ke tše dingwe tša letse le gore di ka diragala yona weekend yona yeke and then ba re e ba independent e ba noši. Ke ra lethabo pelong ya gago le o ntse o dutše o nnoši. Ge bagwera ba sa go founele goba ba sa go etele for that period, a se gore ga ba go rate. E ka ba ntho ya gore this is what was meant to be. E ka ba ntho ya gore mangwele a gago ba nyaka gore o be le nako yela ya go ke khumana, o ke kwešiše gore wena o mang. o nne o nnoši o kgone go connecta le bona o tla bantse o tswela pele o ke grounder wa tseba gore o swantse connect le mangwele a gago jwang ke a leboga ke ona molaetša wa beke ya rena wa mafelelo a beke a re kopaneng gape bekeng e tlago ke a leboga